Wel, mae'r pobl sydd wedi dod, um, fi'n ffili credu, um, wel, dornod da wedi. wedi. A esboniwch beth ych chi'n dangos i pobl heddiw?
Wel, just fel i ni'n gweithio, mae type o ffarm um, y stoc i ni'n cadw arno fe mwy na lai dyn. Yeah.
Beth sy'n ei weld? Cwbl y tirw a... Uh, tirw yn y pens, grawcom, um, da lloi ar y top, A mae da lloi yn ifancach ar y Kia i uh, mynd rownd. So digon ei bobl i weld? Wel, gobeithio a dishlled o de a sandwich.
Dwi wedi edmygu beth mae Alun Jacob wedi gwneud dros y blynyddoedd. Dwi wedi nabod Alun ers o blynyddoedd maith ac um, wedi cydweithio ge uh, trwy cynllun Gwella gwartheg sugno trwy'r Cymdeithas Lloi Sugno Sir Frycheiniog a Faesyfed, ond o'n i erioed wedi gweld le oedd yr holl waith da yn y mynd ymlaen. So oedd heddi yn rhoi cyfle da i mi a llawer o bobl eraill i ddod yma i Pwll y Gwyddel ac i gweld beth sydd yn digwydd ar y ffarm. Yeah. A i chi'n dyn Charlie, gyda? O'r un, dyn ni wedi defnyddio'r tarw Charlie ers, ers mae Charlie dy mewn i'r wlad bron, oedd gyda ni Penffordd pur yn y dyddiau cyn cynnar, ond wrth gwrs mi ddath y Charlie, mwy o bwysau, llai o fraster, ac mewn ffasiwn, ac ers hynny Charlie, uh, dyn ni wedi defnyddio adre oherwydd dyn ni'n teimlo bod ni'n cael anifail sydd â pwysau, sydd yn tyfu'n gyflym, sydd â siarp, ac uh, mae'n alwad da amdyn nhw yn yr, uh, archfarchnadoedd. A beth ydych chi'n meddwl o safon y stoc heddi den? O, yn uchel dros ben, wel wrth reswm yn dyfed, dyma'r fuches gorau yn Cymru o safbwynt uh, fuches sy'n cynhyrchu lloi Charlie Croes ac heb os nac oni bai, uh, o'n i'n gwybod bod safon mae cyn dod yma heddi, ond uh, i weld nhw mas yn yr ca, cae, uh, mae wedi bod yn brofiad uh, bendigedig. Wel, o'n i'n mynd lan i weld beth oedd, yr, uh, beth oedd mlaen, really, ond um, a mae wedi bod yn ddydd mor braf, oedd twmlad y fi licen i ddod lan i weld, anyway. O, ni wedi bod yn cysylltu â'r ffermwydd am, am uh, tipyn o, tipyn o flynydde. Am uh, spel bach ner.
O di. A mae'n fab yn hyn ac wedi nawr. Ie, yeah, a fi wedi bod yn gweithio yn y fferm, uh, ffermydd yn yr adel. Uh, a, a o'n i wedi clywed oedd uh, heddi mlaen a o'n i wedi Decydodd o bod ni boen dy lan i, i gweld Alan Jacob ar tili. Ar, ar ffarm hefyd. A, a fel yr system oedd e'n gweithio. A ydy'r ddau ohonoch chi'n ffarmio? Na, gen na.
Wel, fi'n uh, gweithio ar ffarm yn, yn King's Door Canabie yn Godro. Fe wachio un dydd gewn ni ffarm wachio.
Oedd yn dili yn ffarmo blynyddau yn ôl, cyn yr ail rhyfel, ond maen nhw wedi bod mas o ffarmo nawr am wedi yna cant o flynyddau nawr, disgwyl nôl arno fe. Ond fel mae'n fab yn tyfu lan fan hyn, mae fe'n twmlo'n lice fe, fe'n ôl miwn i ffarmio. Miwn i ffarmio, ner?
A chi'n gweld hynny yn, yn peth da? Fi'n gweld y, y goriad yno fe, a fi'n gweld y prisiau'n codi, a fi'n credu bod rhyw dyfodol yno fe fwy na beth sydd wedi bod wedi ni American blynedd diwetha.

Pwrpas y dydd heddiw oedd i ganolbwyntio fi gwir ar y llwyddiant uh, maen nhw wedi gwneud yma um, ar y fferma efo y fuches. Um, maen nhw'n creu lloiau arbennig o dda sydd yn gwerthu um, yn gyson ac yn cael y prisiau uchel iawn felly. Wedyn trwy'r gystadleuaeth, trwy'r um, dduches ora siarle y flwyddyn felly, um, oedden ni'n canolbwyntio ar um, performance y dduches, um, hynny'n cynnwys yr ochr um, iechyd, sydd efo lloian yn y blaenau ac hefyd y performance uh, ariannol o uh, busnes felly. A mae wedi bod yn llwyddiant mawr heddiw, wedi ni? Dwi'n dweud, yn falch iawn ddi gwir, o'na o'n i'n gysi i gyfrin sydyn o'na bron i 200 o bobl wedi troi allan yma uh, sydd yn dangos bod yna dipyn o frwd o fewn yr adran bif ar y funud a hefyd yn, uh, yn amlwg yn cefnogi'r ochr yr, y teulu Jacobs.